Mama da ko ni ko ni ko ri ki tu yu si jan ko ki ko ni ni ja pe si da ko ma ngo ni ki ni ki a ngo ni ki wu ko ni ki si ni ki a ngo ni ko ri ko ni ko mo ni kata gi mane ki wacho gi thuolo puodho mar ni ko ka ng'e ni oro Dhako koseng'eyo ichwanye kaka okwang' ng'o. Mera, ing'eyo kodi ka kwa ni siri ni. Ang' ni kwana kwana nikech abemi mondo adonj e Kenya adonj ka aseng'e ni nitie gima dhi mbele. Ng'adha ko ng'adha ko koro nochwanyo chwore. Ng'adha ko koro nochwanyo chwore. Koro dwa kuo wuono nyango. Ok obi. Ng'ama da ng'ama dhako ok bi koni ni kia ng'ole kia asaye ni na chwe yudo nyango. I cannot

Obiro obiro ng'ado ni kuon maduong'. Baba, obiro ng'ado kuon maduong'. To toko ni kanjwele adi? Ariyo. Kanjwele adi? Ma igi otelore. Ma igi otelo kanjwele. Kanjwele ma kitemo kanjwele ma kitemo ni ywa ni ni ywa gimoro ni ywa ni. eh. Ni ywa matin ni. eh. Tiyo ka nywel na teti dong gi sup daba. Mana dia. Alot be se cham. To kuon to pod odong. Kuon pod odong. Deny be deny. Mana dia. Ngene pimi. Se ji ku ngene ji ngene ta nya ngine. Obiro pimi. Obedo ka muma tipo mun ti kare kon. Opondo opondo iye ka. So mi. Majani dhiang rombo madago. Opondo die kore. Bolo ni so mi. Se so mi ko se ni. To ko ko ni ya. Ona nyanga me amedi ko ni tie ga alot. Pod ipidho wiyi, pod kuon odong' mana mang'eny. Kuon onyang'. Amedi alot itiyogo kuon. Imbing'e ni pod imbing'e ni pod chunyi ok dwa ok idwa yie ni eh. Pod pod itimo itimo gi jingness. Then you ting'e ni deng. Wuon onyango ba loso kodi yawa. Wuon onyango. Amedi alot ji, amedi ka njwele moko ariyo kendo ichak iteri itigo kuon. Wuon Onyango pod opidho gi. Onyango pod opidho gi. Yaw, wuon Onyango, adwa dhi loro jikon. Wuon Onyango, ka amedi alot itigo ni kela kela, immediately miye. Kata chunyi chunyi moro mojur cha. Ing'e ni gima duong' odwa ni yie no med yie. Eh, un to gini, in- un to kata umiu chiemo ni chunyi onge kata mae chiemo. Chunyi onge kata mae chiemo wuon Onyango. Dong pod ikelo wi ot ga. Chako osomo ka dhiang', osomo dhiang'. Neno nitie gazede moko chwo, chwo ka mon ochwanyo. Gero somo gazede moko machon to kama gigiero ga somo ga zaidi. Gisomo kama jo kama joma notho ne nitie. Chini ma wacho ni kama piny joma notho ne nitie. Maino ni tono to ka ne giri plode da ba. Ato da ka chele ma chanda. Nini sasa mugazeni, sasa mugazeni mi paro ju jumie chumo ko mano to cho, mano to chon zaidi. Paro ne rumo mane konyi, paro go. Ya wuki da ko ni ko sawere ko. Wuki da ko ni ko sawere.

Ile chuni kipa de kitanda kuto ka chuni no asetore na kono. Weche bedroom koro to oksayie. Ikia man, weche bedroom oksayie. Isayi man. Oksayie. Mino nyango be mi mijanja, ha? En ga gi suka ne moro. Eh, mino nyango mijanja, joma moririe.

Ang'o minyalo wacho ne jopiny? Nyaka iwuo nyaka iwuo gi ng'eni in miwuoni, kik iwuo kik iwuo ka ng'ama nege, nyaka ing'eni iwuo ka in miwuoni. Eh, An gima anyalo wacho ne jopiny ni yande wetena ma pod onge keny, nwayauru pachwa nikech eh, Ki keto pachi ma yom yom ni dhi yudo dhako ma msungu. Duto gichal. E, mana kaka ose pimunwa gi osiepwa ma joma nie keny ong'eyo kaka joma pod nie keny joma pok oyudo keny onego bed ni gibedo